अने मुरुडा के बाय छी बोल जल्दी बोल हम तो रमखेलिया रमखेलिया छी ए तोरा के गोल गाबे हम अपन जगह बैठल छलिए जगह बैठल नीति अगर आदमी हम एली कथी ल आर झाड़ू बार झाड़ू तरवा से टिकासन झाड़ू आ नहीं छूटत हम की करब

बड फड़तै ये जमे खर हर उखाड़ दियो देखै छियै गोबर पटेना छियै आबि कऽ सब गाछ मजरल नहि तोड़बै तब ने गोबर आर देबै पानि देबै घर आर कमा देबै ने घर आर कमा देबै कहलकै घर आर से की कमा दिह आ जमे कोदारि लऽ कऽ तामि कऽ मटर लगा कऽ पटेबै तैया हम घर साथी सुनो मजर कते देने छै आमे एबरी बड मजर देना छै मन खुश भए गेल छै एकदम से मजर देख कऽ तऽ दबाइ दिय देबै

गो कहब जय जय गो सीताराम महाराज जी उठो उठो उठो उठो ए केला केला करे देखो जल्दी उठाई ना गो देखियो ना देखियो हमर पुतो छियै यो पुतो छी अहाँ की भेलै गेलै घास काटै लए ओहिना देखियो भूत लागि गेलै गो बाबा तकी रे जल्दी गो चलो चलो उठाओ ना ये वोल्टेज वाली है

ए ई तो दोसरे देवी छियो एगो बाबा कोन के बीच एगो पकड़ी न गो तोरा कहि तू जाले छोरे की होइ छै हैं हम जल्दी जाए लो अने मुरुडा के बाय छी बोल जल्दी बोल हम चोरम खेलिया राम खेलिया छी ए तोरा के गल गाबे

तो हम दिया दे चीज बोल से बोल की सब दे ई का ये जे कभी से दिया देबो तो लेकिन अगर घाट छोड़े पर तो अगर दे छोड़े पर तो हम लोग पाथी पाठी लेबी कौन पाठी लेबी करिया पाथी करिया पाठी हाँ और की लेबी आ सब सिंगार लेबो साड़ी लेबो सजा लेबो ब्लाउज लेबो जते सिंगार है सब तो जे हेते बाबा फिर तोहरा अगर तोहरा अगर नहीं लेबे गो बाबा जे लेते से देबो कही रे जल्दी गो सोलहो सिंगार चाहिए हम सब देबे हम गो ए खेल नहीं चुप अने तक हमर से तक ताके छी हमर से हाँ ले सुन तोरा सब चीज हम दिया देबो खून के बदला खून लगो पाठी कहली तो खून वाला खून तोरा पाठी दिया देबो करिया पाठी कहली हाँ अ, सिंगार पेटार लड़ा झोपड़ा जे है जे से तोरा हम सब चीज दिया देबो सब चीज ओ बाबा जल्दी देखी ना गो एते टाइम लगबे त केना हेतै गो ए, ले चो- बड़ी कला भए गेलो देह कमजोर भए जेतै, वएह तऽ कमजोर खुदे भए जेतै, कमजोर भए कमजोर जेतै भए खून पी जेतै। लेतै ने जल्दी कर ना जल्दी कर ना रग राम पकड़िए ले छी। आर झाड़ू बार झाड़ू तरबा से टिकासन झाड़ू आ नहीं छूटत तो हम की करब ओकर दीजिए से दिए पड़त और आप कोनो भी भांज कर लेकिन एकरा थोड़ा जल्दी थोड़ा जे सब कल के से देबो बाबा ना हमरा बहुत टेंशन है से कुछो भए त जल्दी कर दे ना गौ ले फूल भैया फूल भैया फूल भैया आराम नहीं कर बेसी

सब पकड़ा गेल सब सातो टा के एके बेर सातो टा पकड़ लेली सातो टा रम खेलिया जो खेलिया बखलिया सुनिया सबके पकड़ लेलिया ई माँ बाप रे तू बड़का भारी धामी छी ओए चोपा बुढ़ो अब धमिया मगर बड़ नीक तू राखने छी जे एकरा हम साइड लगा के आबै छियो तू देखते खा जेते एहन एहन के बैठा एगो मंत्र और पढ़े पड़ते उम, बान्हे पड़ते या त बैठा हां बन दे बन दे नहीं बाबा तू आई छे की कहने रहियो ना तोरा हम नहीं देखली अहाँ कहलू ना ई चोपा बुढ़वा सब जानै छै हां हां सही समय पर ई नहीं जे फोन छै करतिए, नहीं एक बेरा हमरा लग आयल बटे छलै छले अहाँ के जे हम कुछ नीके करलू नहीं तो हम कतऽ लाए छियै नहीं लाए छियै एहि रास्ता से गुजरे छलै हाँ। ई एकरा वहीट मान छै जे की कहबह कुछ कहि देलकै ओहि गाँव के लोग सब हाँ, खाय हाँ। ले गेलै खाय के टाइम मे एहि जगह जाइ छलै तो मैगी खसि पड़लै हमरा नजर पड़लै कहलियै मर की भेलै